U nsellmulkom u nilqakom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa bħalma tafu u tirrealizzaw qegħdin bla maskra!
Le, barra minn hekk qegħdin ilna xahar fi vjal il-21 ta' Settembru. Dik ukoll, dik ukoll.
U ħammor niltaqgħu ma' bniedem li jinqala' bl-idej. Eħe. Jinqala' bl-idej.
Jinqala' bl-idej.
Tlaqna. Naħseb hawn dan għax għandu l-Nettunu. X'għandu x'jaqsam? Jekk għat li għab jgħal affarijiet bil-dej, forsi huwa. Eh, ma ngħidx, ma ngħidx.
Jem mm, jisu xolti għara, t-tawwel għax, ejja jgħidħol.
Jekk mandu bżonna għodilu għal-barbecues. Dik jisa.
ċolu. Ejja, għanaraw, ejja, ġempi.

Ġifieri pittur, ġifieri niżinja niddiżinja stess għall-films, ġifieri kollox. Tinqala. Anything. Issa Xander kellu mistoqsija. Nettunu int għamiltu? Le, dak kien iju ma tikon żgħir. Daw int imma. Daw hija, daw huma partijiet mill-proġetti tal-iskola. Qed tara?
Lanqas il-furkettun m'għamiltlu int. Imma dak mibdul iva. Għax hekk għad jien, hekk għad. Isma', immorru fl-ewwel post? Għalfejn? Għall-istudio tiegħi. warajk. Thank you.
Qegħdin issa fl-istudio tiegħek. Hija fejn teżibixxi xogħolok, mhux hekk, ma naħsibx li taħdem hawn jew le. Le, le, di ongoing exhibition fejn ix-xogħol lest nesibih hawnhekk ħalli n-nies jiġu jaraw u jixtru x-xogħol. Smajt jien mhux
l-arti biss imma anke l-gypsum kollox għamilt. Ejwa, mill-bidu sal-aħħar. From start to finish, ġifieri ddisinjajtu, ġejt il-madum, gypsum, id-dawl. Hu sodisfatt, ngħidlek, Dont, il-proċess kien twil imma fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat jidher. Issa, meta nħares lej, hawn hawn qisu stil naħseb li hu partikolari għalik, tajjeb, għax qatt ma rajt bħalhom dawn l-affarijiet jiena hawn Malta. Għidilna hekk ftit x'inhu l-qawwa tiegħek, fiex inti tajjeb. Din ġejja minn meta kont żgħir. Missieri dilettant ħafna tal-Ġimgħa l-Kbira, jien kont dejjem inkun miegħu, allura l-arti sagra dejjem għoġbitni. Imbagħad jien evolvejtha fejn bdejt indaħħal materjali differenti, element kontemporanju, ġifieri ideat tal-fantażija, pereżempju tinspirani ħafna La Divina Commedia ta' Dante. Fil-fatt hawnhekk, qiegħda nisqu ftit viċin ħdejha. Hija impressjonanti! Kemm hi kbira dik? Din kbira tlettax-il pied. Bħala figuri hemm sittax-il figura. Il-figura qisha pied kbira. Fejn maqsuma fi tliet livelli fejn għandek l-infern, il-purgatorju u l-ġenna. Imma ovvjament Dante Il-poeżija tiegħu fuq dan tiegħda, jiena mort fuq Kristu, il-ħajja ta' Kristu, ġifieri inti kif tgħix Eh, per eżempju, u tgħix ħajja tajba, ħajja ħażina, ġifieri fejn ħadd mur, kollox mill-moħħ ġejja, ġifieri mbagħad fuq il-blat ta' fuq, eh, mill-ħajja ta' Kristu mit-twelid sal-qawmin. Ġifieri għandek ħames episodji minn ħajja ta' Kristu u eh, Għamilthom hekk. Ma xejn tara, issa xi ħaġa tal-fantaxjenza kważi għas kif inhi. Ejju, ejju, ejju. Kważi fl-arja qiegħda l-biċċa ta' fuq. Nħobb naħdem l-ideat, ix-xogħol li għandi nħobb naħdem bl-ideat ta' Defying Gravity, jiġifieri kollox ħafna xogħol fuq point wieħed. Dak il-Kristu li qed naraw hemmhekk. Ejju, Kristu rxoxt. Jiġifieri xorta hemm element sagru bi twist. Jiġifieri idea tiegħi, jiġifieri kollox Hemm element teatrali wkoll fix-xogħol. Jiġifieri ovvjament kelli esperjenzi ma' tal-films allura tgħallimt ukoll ma' nies barranin fuq sets u hekk allura kollox. Imbagħad qisek tieħu punt minn hemm, punt minn hawn u tagħmel l-idea tiegħek. Proset eh.
Jiena għalija kull ma jkun għaddej min-Naxxar għandu jieqaf jagħti titwila għax hawn ħafna affarijiet minn xiex tagħżel. Morru sal-pjazza? Jekk jiena, tajjeb.
U bħal kull ġimgħa ngħidulkom biex tagħmlu like fil-paġna ta' Infrastructure Malta. U jekk tliftu xi wieħed minn dawn il-features, tistgħu tarawhom kollha hemm ukoll. U jekk trid tixxerjah ukoll, ma tkunx qed tagħmel ħażin. Jen, inti bħal ħafna għażilt il-pjazza. Għaliex speċjali dik il-pjazza? Il-pjazza prinċipali għażiltha għax meta kont żgħira hawnhekk jiena Festa, kif semmejt qabel ġimgħa l-kbira hawnhekk hawn isiru ħafna attivitajiet. Il-qofol. Il-qofol.
Jiġifieri anke meta kont żgħir biex niltaqa' ma' sħabi, hawnhekk konna nitilgħu għax ovvjament qabel ma kenniex mowbajls u hekk. Konna niltaqgħu il-pjazza mbagħad jew immorru l-każini jew xi bar jew tal-futbol. U hawnhekk għażiltha ukoll għaliex Naħdem in-nhar tal-Art jiena. U fil-festa hawnhekk nagħmel ħin tajjeb hawnhekk, ġifieri nkun qed nistenniha nagħmel ġimgħa il-pjazza ħin kollu. Ġieli anke nispiċċa nordu hawnhekk kważi biex nillestu biex narmaw. Biex nagħtu spettaklu ħalli n-nies jiġu jaraw hawnhekk ix-xogħol li nagħmlu aħna għall-festa. U bdejt tgħidli hawnhekk wieħed mill-uniċi postijiet li għad fadal in-nhar fil-pjazza, u x'inhu? Ejwa, ejwa.
Eh, naraw kemm ngawdu għax ħabna ħabba distanzi u ħabba distanzi u hekk ma tihom xort tennis ġifieri imma u konna qed nitkellmu hawn il-presepju għadu armat għalla volej għandna. Inti tellajt ukoll presepju fost anka drabi oħra tellajt xogħol barra minn Malta. Il-presepju tellajt Washington u xejn. Yes, yes. Eh, da konna għaxar esibituri, tellajni hemmek, Washington eh, Museum of the Bible, Washington. Eh, u hemmhekk qed jitgawda mill-poplu t'hemmhekk, ġifieri. U ġieli mort f'pajjiżi oħra, u x'hekk? Ejwa, u wkoll għamilt prosepju life size ġewwa Vjenna, ġifieri intlaqat tajjeb hemmhekk tliet snin ilu, ġifieri, u ġifieri dejjem tkompli fejn ħallejt, tibni fuq li tgħallimt, ġifieri tiżviluppa l-ideat. U tesporta l-ideat barra minn Malta. Eżatt, kulturi differenti, titgħallem, dejjem titgħallem, taf kemm taf ħadd mhu biżżejjed, allura dejjem tkompli tibni fuq li ġa taf. Għall-post li jmiss?
Mela.
U fil-futbol kif int? Eh?
Fil-futbol nixxutjaw ġibda ġibbralen. Ejwa, all right. Ġibnaw, malix, biex naraw il-ground jew għax ifakrek. Le, mux biex naraw il-ground, fakkarni fit fuliti għax appat li kummet ikon il-taqaw il-pjazza u morru l-gazini, jew hekk, nikon nġu naqtaw ħafna ħin hawnhekk, nelabu flimkien. Hekk kien hawn? Eh,
Le, tfisser ħafna. Irranġa, l-Kunsill irranġa ġifieri, qabel kien kollu xaħx, ġifieri kont taqa' kont tweġġa. Dejjem bil-patches. Patches ma' l-koppa, patches ma' u ma' wiċċi ma' kull imkien għax ovvjament jien kont nitkaxkar, eh? Kont intirlu. Kont intirlu, għax kont nilgħab goal, kont defense, ġifieri konna nilagħbu iva. U għadu jintuża imma daqshekk meta tkun għaddej bil-karozza, jien naf, tara t-tfal jilagħbu hawn. Ejwa, ejwa, minn mindu ġie rranġat, anke jiġu ħafna tfal jagħmlu training tagħhom hawnhekk, ġifieri l-menu qed jintuża tajjeb hawnhekk, ħa ngħidu hekk. Tajjeb, għall-menu għandhom ix-xibka biex jekk itir il-ballun mhux bħal żmieni. Vera tajba, eh, dan! Ejwa, tranġa, qabel fi żmienna konna nixxuttjaw. Hawn ġie xeliqi hawnhekk. U windscreens. U windscreens għajjat. Ġifieri konna nagħmlu xi nofs siegħa iżjed infittxu l-ballun milli nilagħbu ngħidu. Ġew biex nagħlqu inna xahar ta' tfulitek u naxxar tal-lum il-ġurnata xorta għadu għal qalbek. Twilet in-naxxar, għadni n-naxxar u nibqa' n-naxxar. Ġifieri n-naxxar nħobbu ħafna jiena, ġifieri ma nibdlu ma' xejn ngħidu hekk. Il-post nħobbu ħafna. Malabdi, nirringrazzjawk talli dawwartna dawra man-Naxxar. Grazzi tal-istedina tagħkom.
U jalla tibqa' jkollok is-suċċessi li kellek sa lum il-ġurnata fl-arti kollha li tagħmel. Grazzi Fele.
Thank you.